һәм данлыклы Мишар ансамбленең сәнгать җитәкчесе Илдус Шәйдуллин.
Сәләмәгәләйкем, хөрмәтле безнең караучылар. Барыгызга да Чувашстаннан бик күп сәлам. Әйе, менә
Чувашстан республикасы безгә шундый якын инде ул. Андагы татарлар безнең араларыбыз безнең нык теге ныклы дип әйтергә кирәк. Чөнки аралар да бик якын. Бу теге километрлар гына түгел, гомумән башкарган эшләребез дә уртак. Гомумән менә Чувашстан татарлары белән Казан нык элемтәдә тора дип әйтергә кирәк. Моның, әлбәттә, бу шәхесләр белән бәйле. Фәрит, менә Чуашстан татарлары дип әйтешкә, әлбәттә, андагы лидерлар, шушы оешма җитәкчесе син күз алдына килеп басасын. Ни халәттә, ничек яшәп ята бүгенге көндә Чуашстан дагы татарларыбыз? Аларның күбесе инде, әлбәттә, авылларда яшиләр. Билгеле, татарның көнкүрешен, татарның халәтен, аны ниндидер километрлар гына аны ул эшләп бетерә алмый. Ни дисәң дә, нинди бүгенге көндә Финляндиядә татарлар матур яши, Кытайда матур яшиләр, Америкада. Ә без инде, Аллага шөкер, Чувашстан, Татарстанның теге янында гына Э, шундый 150-200 километр безнең араны э, арабыз. Ну, шуңа күрә безгә тагын да, Аллага шөкер, үзебезнең республикасында татар булып, э, татар мохитында рәхәтләнеп яшибез. Моңа инде билгеле сәбәпчесе бәлки Татарстандадыр, Казаныбыздыр, һәм дә үзебезнең шундый матур тормышка гашык татарны татар итә белүче халкыбыз Безнең Чуашстан Республикасында яшәүче татарларыбыздыр. Менә беләсеңме, Чуашстан дип әйтешкә, әлбәттә, минем татарлар күпләп яши торган авыллар искә төшә. Урмай авылы, Тукай авылы, Кыр Бикшеге, Согы, Татар Согыты, Шыгырдан, Озынкуак, гомумән, аларның күбесендә булганым бар минем. Алардагы яшәеш менә шушы татар рухын саклап яшиләр алар. Аларның балалары да татар телендә белем алалар, монда һич арттыру да юк. Аннан соң алар килеп укуларын Казанда дәвам итәләр. Менә бу да, әлбәттә, шушы татарлыкны саклауга зур роль уйный торгандыр. Һәм, әлбәттә, инде дин ягыннан да Чуашстан татарлары теге алдынгы урыннарда, теге, мәсәлән, сезнең Урмайдагы Кара Пулат мәчете үзе генә дә ни тора. Аллаһ шөкер.
Халыкны, милләтнең аның э, менә шул әгәр инде бердәм булмасаң да, аның бердәмлеге шул теге динле, гореф-гадәтле, шундый заманага туры килерде булмаса, аның халыкның бу халыкның киләчәге юк. Менә шушы эт әйбер безнең Татарстан э, көчләрегездә, бездә Чувашстанда яшәүче татарлар, алар барысы да бергә. Шуңа Диния нәзарәте, милли безнең мәдәни мөхтәриятебез менә шулай һәм алар янындагылар безнең спорт буенда безнең татар федерациясе булсынмы. Аннан шулай бергә-бергә мәгариф, аннан мәдәният, шулай берләшеп-берләшеп эшләмәсәк, безнең Менә шундый үсешебез булмас иде. Менә егерме ел, егерме ел безнең шундый бүгенге көндә шундый уңай мисалы, уңай көнкүрешебез бар. Бүгенге көндә бүген Чуашстанда булган шундый татар мөхитен, уңай мөхитне бөтен дөньяга, бөтен дөнья татар конгрессы таратты. Аны бит инде үзегез дә беләсез, теге авыл эшмәкәрләре алып килделәр. Безнең Чуашстандагы Зур-зур татар авылларына, Шыгырданга, Урмайга, Тукайга, гомумән алганда, башка татар авылларына барсак та безнең оят түгел. Безнең авылларның аларның көн күреше бер җирлектә алар, барысы бер төстәрәк. Барысы да Аллага шөкер матур яшиләр. Бүгенге көндә кая гына барсаң да, Чувашстандагы яшәүче татарларның тормышын уңай итеп күрсәтәләр. Бу безнең өчен дә горурлык. Без инде моның өчен рәхмәт әйтәбез үзебезнең халкыбызга. Моны бит дәүләт эшләмәгән. Моны эшләгән үзебезнең Чувашстанда яшәүче татар халкы яшәгән, үзләре эшләгән, үз көчләре белән йорт җирләрен булдырганнар. Үз көчләре белән шул бабайлардан, ата-бабадан килгән гореф гадәтебезне саклап калганнар. Үз көчләре белән 1000 ел элек алган динебезне бетермисәк, ничек алганнар шул традицион рәвештә. Шулай баладан То то есть бабадан э, э, тан баласына күчеп күчеп күчеп барганнар. Бигезне Аллага шөкер. Бигенесе көндә дә бүген авылларыбызда демография, то есть кешенең теге туу саны башка төбәкләргә караганда икеләтә өстәтә артык. Ничә татар исәпләнә Чувашиядә бүгенге көндә? Бүгенге татарның саны әгәр саннар санаганда күп түгел Чувашиядә.
Барлыгы да ул э, безнең 37 мең. Кырык мең инде, дип саныйм инде. Күп түгел. Өч йөз җитмеш мең татар башкарган хәллек эшне башкаралар сымак тоела. Менә Бәлки өч миллионнан торадыр. Бәлки өч миллион, әйе. Ник дигәндә, аның шундый бөңгесендә теге җитлеккән җимеше шундый тәмне, шундый ямьне, ул Мына ничек дим, татар чирсез татар ул. Җимеш була там чирдесе дә була. И була таза, тәмлесе, ямьлесе дә була. А безнең Чувашстанда яшәүче татарлар именно шундый тулы җимеш. Әйе.
Менә без Чувашстан татарлары дип әйтәбез икән, әлбәттә инде Мишар ансамбле дә безнең Гудзона килеп баса. Ике дистә елдан артык эшләүче Мишар ансамбле. Сез анда икегез дә Теге әйдәп баручылар дип әйтергә кирәк, ә бит аксакаллар дип әйтсәк тә була инде. Менә Чувашиядәге шул Мишәр ансамбле без инде һәрбер бәйрәмгә чакырырга тырышабыз, күрсәтергә тырышабыз. Һәм алар безнең бәйрәмнең бизәге дә булып торалар. Менә Илдус, әйт әле, бүгенге көндә ансамблегез ни хәлдә, ничек яшәп ятасыз, нинди эшләр башкарасыз? Бүгенге көндә ансамбль, Аллага шөкер, ансамблебыз гөрли, ансамблебыз җырлый, бии. Хәзер инде менә безнең Чабаксары шәһәрендә унҗиденче майда республиканский Сабантуй була тиеш, шунда әзерләнәбез. Аннан соң Алла кушса, вот июньнең 20-се, 24-е, 25-е безнең халыкара урмай зәлидә фестивале менә Фәртавы оештыра бит инде. Шуңа әзерләнәбез, шунда матур гына чыгышлар ясап, үзебезнең халкыбыз белән шулай уйнап, җырлап, биеп, килеп матур гына Шундый бәйрәмнәрдә катнашырга җыенабыз. Илдус, син бит инде бик күп бәйгеләрдә катнашкан җырчы. Илдус Шәйдуллинны, теге татар җырын, татар моңын яраткан кеше яхшы белә. Менә шушы хәзер әңгәмәбезне бүлеп, син безгә бер матур җырын, хәтта бер, бер куплетыңны, бер ни генә бүләк итсән, без бик рәхмәтле булыр идек.

Җырлардан җырлап биреп. Индус, рәхмәт менә син әле әйтеп киттен Зәлидәгә әзерләнәбез дип безнең бит данлыклы Урмай моңы фестивале бар иде. Син шунда гран-при алган җырчыларыбызның берсе бит. Шу Урмай моңы белән саубуллашу авыр булмадымы? Аны Фәрит уйлады да ябып куйды һәм Зәлидәгә күчте. Дөресен әйткәндә, без Теге шушы Урмай моңы фестивальләре белән үстек тә инде. Әйе. Бала чактан җырлый башладык. Менә Урмай моңы фестивале безне сәхнәгә алып менде, сәхнәгә алып чыкты дигән кебек. Шуннан килгән э, җырчылардан карап тора идек, тыңлап тора идек. Алардан теге аларның э, Мәктәп. мәктәп дә зур мәктәп инде яшьләр өчен. Дөрес әйткәндә мин э, Урмай моңы фестиваль беткәчтән бик э, переживать иттем. Бөтенебез дә Да, борчылдык.
бөтенебез дә дөрес әйткәндә без аны бик сагынабыз әле дә. Шушы фестивальдән чыккан җырчылар белән очрашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез. Һәрберсе ул фестивальне бик сагынып искә алалар инде. Эй, бар иде бит вакытлар, менә без күпме кешеләр белән очраша идек, теге, күпме шундый матур бер-беребездән материаллар алышына идек, шулай теге, җырчы буларак бит инде ул всё равно каяндыр күрәсең, каяндыр ишетәсең, теге башка направлениеләр. Шуңа күрә Урмай Зәлидә инде ул тоже Урмай моңы урынына килде. Менә без былтыр беренче мәртәбә үткәрдек бит инде. Бик шат, дөрес әйткәндә. Зур проект. Бик зур проект, бик кирәкле проект. Мондай урмаймын инде ул эстрада җырлары булса, монда үзебезнең менә үзебезнең фольклорыбыз, мәңге онытылмас, безнең татарны татар иткән халык җырлары, халык биюләре. Шуңа күрә Бик шатланабыз, бик куанабыз, что безнең төбәктә, Чувашстанда шундый фестивальләр узган. Фәрит, чынлап та, миңа да бик кызганыч ул Урмай моңы. Нишләптер мин аның күбесендә үзем дә катнашканым бар. Җырчы буларак түгел, жюри буларак, теге, кунак буларак. Һәм менә шундый кинәт кенә синең ул фестивальне йомгаклап куюың, әй бит, ничектер күңелгә рәхәт булмады кебек. Аны нишлисең бит, аны, беләсеңме, тормышка алгарак карарга кирәк дип уйлыйм мин. Билгеле, э, яхшы әйбер ул гел яхшы, гел яхшы инде ул. Но бит аның тагын да безнең әле яшисе бар, безнең дә киләчәк буын белән эшлисе бар. Ә менә мин уйлыйм, бүгенгесе көндә популяр җырларны җырлаучылар инде бүгенгесе Аллага шөкер. Э, э, бишектәге бала да җырлый, ана үскән дә җырлый, ана олысы да җырлый, әбисе дә җырлый, барса җырлый, Аллага шөкер. Ул инде бетми. Ә менә үзебезнең халкыбызның аутентик, менә борынгы бабайлардан килгән җыр биюләребез югалып бара. Без ничек тә моны э, э, әйтергә үзебезне бик яратабыз. Менә без э, Казан татарлары дибез, Арча ягынныкы дибез, монда насың, Себер татарлары дибез, Астраханныкылар дибез, Мишәрләр дибез, Керәшеннәр дибез. Но мин соңгы вакытта карыйм, без ничектер менә гел күбрәк Казан татарларына үешеп, ничектер әз генә шул мин әйтәм инде ничектер үелешеп калдык. Иелешеп калдык. Берсе бер татар да үзенең шундый борынгы җырларын безгә күрсәтә алмый. Никтер. Алар бар бит инде. Берсендә аларның теге бу теге тамак төбе белән җырлан җырлан берсе бер татарны күргәнем юк. Алар булган бит инде анасын. Бер ни мишәрен дә мин шти барабан кагып анда үзенчә теге җырлап гына ишеткәнем юк. Син шуңа зур барабан алып кагып Билгеле, билгеле шул. Анам инде мына карыйбыз да без теге бер, бер төсле безнең э, фәнни хезмәткәрләребез аны белепме, белмичәкме инде заман таләпләреме. Менә шундый бер теге э, не узкий генә генә э, кертеп куйдылар инде. Менә биюне алыйк. Бию, менә э, татар халкының биюе. Без барыбыз ничектер бер көйгә теге Флёр Хамматовның көенә сикерә башладык. Юк бит инде, алай булмаган бит ул. Һәр авылның үзенең көе булган, үзенең биюе булган. Хатын-кызның биюе бит галәмәт матур булган бит ул. Ул беркайчан да ир кеше алдында теге аякларын күтәреп, әллә нәрсә кереп, әллә инде 360 поворотлар ясап э, э, бимәгән беркайчан да. Ул тигез бигән, ул аягын күтәрмәгән дә, шома гына бигән. Без бүгенге көндә теге Кавказ хатларын биюләрен карап сыкланабыз. Нинди матур лезгинкны бииләр дип. Ан, бу башка сәнгать, башка культура, башка мәдәни. А безгә шулай булган бит инде ул. Бер качан да безнең хатын-кызларыбыз илләр алдында шуны иске биемә, алар тигез биегәннәр. Әти бездә мишә якларында хатын-кызлар исләрен э, аны э, махсус яулык беләнме, э, фартук Аляб кыш белән булсынмы, йөзләрен нәрсә белән булса бикләп, явып, каплап, биегәннәр, ә шул вакытта алар уйнап-уйнап үзләренең шундый тез йөрешле, матур пластиканы күрсәтә белгәннәр. Беркайчан да ирләр хатын-кызларның кулын тидермичә генә биегән. Или башлап ирләр бию булган, аеры булган, аннан хатын-кызлар. Без шуны югалттык бит. Шуңа күрә менә шуны шулай беләне булдырыр өчен, менә шул Урмай Зәлидә ул кирәк тә инде ул. Э, Аллага шөкер, хәзер безнең Татарстанда да түгәрәк уен дигән э, э, фольклор фестиваль бар. Ул бик галәп, бик зур әйбер ул. Менә хәзер генә әле бөтен татар халкы аңлый башлады фольклор, татар фольклоры нәрсәдән гыйбарәт икәнен. Без инде ардык татар хатын-кызларын күреп теге барсының гувернант кысыман, барсы да ак альяпкыстан да арттан яулык бәләгән. Карыйсың, как будто безнең гомер буе хатын-кызларыбыз гувернант киемендә булган шикелле күренә. Юк бит, галәмәт матур булган һәр җирдә киемнәребез. Э, аның инде теге э, революциядән соң аны теге аны кем тәэсире белән тырынды э, республикалар бүленгәчтән милләтләр бүленгәчтән республикаларга аларның киемнәре дә биюләре дә бүленгән кемдер кемгә кем эләккән бит нинди шәхес эләккән никтер башкортка тилки бөрге эләккән Ә безгә татар хатынына яулык эләккән инде. Кемгәдер күннән эшләнгән шундый зур әйберләр. Ә без алай түгел бит. Һәр халыкның үзенең безнең татар тагын да инде тиредән эшләнгән киемнәр. Шул ук ана безнең хатын-кызларда да телкедән булсынмы, Башка җәнлектән шундый баш киемнәре булган, аяк киемнәре шулай ук булган. Шундый биюләре дә матур булган. Безне бүлгәләгәннәр. Синең максат шуны Менә минем максатым шу урмай җәлдәгә шу аны кайтарырга. Әгәр без аны бер татарны гына итеп куйсак, без аны кайтара алмыйбыз. Шуңа күрә мин төрки халыкларның Төрки халыкларның фестивале итеп куйдым. Без монда күрергә тиеш чувашларны да, башкортларны да, төркләрне дә, сахаларны да, якутларны да. Шул вакытта гына без бер-беребездән күрә-күрә, күрә-күрә, Алла боерса, себер татарларыныкын да белешербез, мишәрнекен дә, кырым татарыныкын да һәм дә башкаларын да, билгеле, Казан татарын да матур итеп күтәрербез.
Менә сөйләшүебез, әлбәттә, кызыклы. Бу әле сөйләшү, дәвамлы сөйләшү булыр дип Уйлыйм, ә без бүгенге тапшыруыбызны, бүгенге очрашуыбызны төгәлләп, Илдус, тагын бер халык килен уйнап китсәң, тапшыруыбызны йомгаклап, бик рәхмәтле булырбыз.